Huma ħafna l-aħwa, magħrufa jew le, li jkunu midħla fl-arti. Il-kantanta Kylie u oħtha Dannii Minogue kantanta wkoll. James Franco u ħuh Dave Franco, it-tnejn atturi mustaċċuni. Il-famużi kittieba Wilhelm Grimm u Jacob Grimm, magħrufa aktar bħala l-aħwa Grimm. Il-kantant, attur u żeffien Fred Astaire u oħtu, Adele Astaire, li anka hi kienet tkanta, tirreċta u tiżfen. L-attriċi Julia Roberts u ħuha Eric Roberts, attur ukoll. Il-kantanti Michael Jackson u Janet Jackson u l-kumplament tal-Jackson Five. L-aħwa Barry, Robin u Maurice Gibb, magħrufa aħjar bħala l-Bee Gees. Ħafna drabi jkunu mitla tal-istess dixxiplina, qishom jittieħdu minn xulxin. Fil-kuntest lokali ukoll għandna Skoss Fratelli d'Arte. Renato u oħtu Helen Micallef, l-aħwa Alison u Anneliese Ellul. Il-Firelight li fl-2014 kienu irrappreżentaw lil Malta fil-Eurovision. Richard u ħutu Michelle, Wayne u Daniel. U l-lista tibqa' sejra. Ejjew miegħi ħa nlaqgħakom ma' aktar Qaħwa fl-Arti. Sorelle d'arte, ma nistax nispjegakom daqsxejn aħjar jekk qed nitkellmu f'dal-każ fuq Qaħwa fl-Arti, kif bdiet di tista' tmur lura u tgħid di bdiet hawn. Iva, iva, niftakar id-ziju l-qassis tagħna ziju Dun Ġużepp kien jiġi minn għalija kull nhar ta' Sibt konna żgħar ħafna u vera konna nieħdu pjaċir meta jiġi għax kien joħodna it-teatru tas-Salesjani u jiena I really used to look forward għas-Sibtijiet biex immorru naraw biċċa teatru. Jiġifieri konna għadna ta' età żgħira ħafna U niftakar jien kont għadni ma nirreċtax. U naħseb lanqas Ninette u Teresa ma għaddew, eħe għax konna kemm kellna żgħar u anke seba' tmien snin niftakar u d-Deporres ukoll. U d-Deporres ukoll. U kont nara l-atturi jien fuq il-palk u kont ngħid kemm nixtieq qiegħda minflokhom hemmhekk. Kont għadni żgħira ħafna. Però mbagħad Teresa u Ninette bdew jirreċtaw u jiena kont għadni ma dħaltx fid-dinja tat-teatru, però kont Immur magħhom. U fejn kontu tmorru, Teresa? Ah, imma nsejt xi ħaġa importanti wkoll. Meta aħna konna tfal, rej, la kellna television, la kellna video games, kellna kważi xej, pero kellna ħafna ħbieb. Konna nħorġu nilabu fit-triq u parti mill-lob kienet tkun kien hemm kamra żgħira fej store tal-inbid, għax kien hemm bar vera popolari ħdejna, u f'dil kamra konna nirrextaw ma' neighbors, ma' dawk li kienu joqogħdu ma' ġembna, u kienet tkun laqwa logħba lina. Il-makeup kien tappijiet ta' sufra maħruqin. U dil-kamra vera kienet żgħira u konna ninżebgħu bitta fuq il-kaxxi u kien ikun hemm mhux suppost ngħidha din ma se ngħidha kien ikun hemm riħa tal-inbid għax konna nirreċtaw qalb Store room tal-inbid, jiġifieri, bit-tramiġġani tal-inbid. Dik kienet il-teatru tagħna. Imbagħad iktar tard kabbarna. Għax imbagħad tlajna. U dak kien il-grupp tagħkom, jiġifieri? Dana aħna t-tfal tat-triq. It-tfal tat-triq daqqa nirreċtaw fuq it-tarġa tal-bieb. U mbagħad iktar tard biex inkabbru ftit tlajna fuq il-bejt tal-familja Bonnici. U konna naqbdu l-kutri, nitfgħuhom fuq il-wires tal-inxir biex nagħmlu bħal palk. Prosinju ma. Għax in a way kollox flimkien. Kien hemm ukoll in-naħa l-oħra, dan St. Paul Street, in-naħa l-oħra High Street, on the other side Cathedral Street. Kien hemm il-kumpanija ta' Mahoney aħna konna ngħidu ngħidula. Sliema Dramatic Company. Sliema Dramatic Company. Minn hawnhekk bdejtu taqilbu biex issiru professjonali. Insomma. Meta kienu Ikollhom bżonn xi tfal kienu jgħidulna u l-mami peress li kienet tafdana magħhom Patricia Josephine, lina kienet it-teacher tiegħi. Bdejna. Josephine Mahoney. Lina, Lina Brogdorf iktar bħala kittiba, però ġifiri ma kienieċ tirreċ li ma Josephine u, u Patricia Iva. Kmaħom jina nistanajt li għamilt l-ewel parti eh, Pjuttost importanti fuq il-palk, kelli xi sitta seba' snin l-iktar, kienu jagħmlu d-drama festivals bejn l-irħula fis-Sala Dun Edgar, l-Imġarr. Kienu pjuttost magħrufin ħafna dak iż-żmien. U għadni niftakar anke x'kont liebsa dik in-nhar, ġifieri. U libsa gustuża ħafna ħadra bil-pizzi hawn. Ma żammejtix. Ma naħsibx. Ara. Jiena kont għadni nixxennaq biss dak iż-żmien naħseb. Għax ġejn, ġejn. Xi kważi tliet snin iżgħar minni, ġifieri jekk jiena kelli sitta seba' snin. Mela kellek erba' snin. Kelli xi erba' snin. Għandek tkun taf ukoll li meta konna tfal, Jane kienet l-iktar waħda kwieta. Illum il-ġurnata ħadd ma jemminha di. Imma. Ġifieri qed tinsinwa li llum l-iktar waħda li. Insomma, mqarrqċa mhux ħażin u le, u le, u għamlet. Xi parti li nagħmel. Ħa nerġa' nirrekapitula, mela għandi dil-viżjoni tagħkom tfal. Xi mkien imma kien hemm żvolta, le żvolta fejn bdejtu tmissu ma' affarijiet ħafna aktar professjonali. Teresa, tiftakar? Le, l-ewwel ħaġa rrid ngħid u nirringrazzja lit-teachers li kellna fl-iskola għaliex hemmhekk ukoll għamilna pass 'il quddiem għax kull play li kien ikollhom dejjem idaħħluna fiha. Dik waħda. Ma xkonna niġru lej il- Mux niddeq, le, jina jek. Kontu tfittxu. Jek, per eżempju, pala extracurricular activity, kienem drama, konti kun minn tal-ewel, jek biex. Biex imur nġi. Ma tafx tirrisponduni, ma meta saret. Istenna, ma ħagġa li probabli int ma tafx u li pjuttost interessanti li jina kont nagħlem il-ġejn. Aha! Jien erba' snin ikbar minn Jane u kont ngħallimha f'Form Four u Form Five u waħda mill-affarijiet li għamlet miegħi Jane barra il-kotba tal-iskola kien id-drama. Sewwa. Għax kull play li kien ikolli kont indaħħalha wkoll fiha. Oke. Però mbagħad kien hemm il-festival, tiftakruh? Il-Greek Festival. Dana kien sar festival, tliet plays Griegi u aħna konna kull waħda minna f'waħda mill-plays, waħda differenti ġifieri. Jiena kont fil, Mela, Oedipus Rex. L-iddereġa. L-iddereġa Albert. Jiena f'The Poet and the Women l-iddereġa Mario Azzopardi il-Mulej. Ok. U jiena fl-Elektra l-iddereġa James Faulkner. U għad kontu fl-imkien? Għad ma konna fl-imkien it-tlieta li aħna. Fuq il-palk. E flanja ta' ċinju l-le. Teresa Backstage. Teresa Backstage kien għad. Ridu jamlu. ta' min isemmi Ray li dejjem xtaqu jagħmlu. Il-play ta' Chekhov, The Three Sisters, bina t-tlieta. U dejjem u niftakar Morris Tantiburlo jsemmi u jikteb l-artikli fuq hekk u da. Imma meta se naraw lil Teresa, lil Ninette u l-Jane fit-Three Sisters flimkien x'jaħna? U għadna ma minniex, sfortunatament. Namlu għassa. Issa, issa, le, le, issa, ma naħsibx li. Issa, jek namlu għassa ma tamil sens. Mhm, Għax di fuq tlet taħwa għadhom zar u fuq l-aspirazzjonijiet taħħom għal. Irridu nerġaw nikdbuha. Sfortunatament, għax jina niftakar kull diretturi ġifiri li dak iż-żmien aħna konna jien speċjalment ħafna iktar attiva. Kolla, irridu namlu l-lino farruġa, Albert, Joe, Tony, kolla. Illi għamlet, imma sfortunatament ma saritx, probabbli għax ġejn għamlet ħafna żmien imsifra. Eh. Ejja nitkellmu fuq dil-fatt li eh, waħda mill-elementi u għalikom il-probabilità li kontu tajdu isma' iż-żgħira telqet l-Awstralja. Hmm. Għal żmien twil anka anka fi żmien meta jekk niftakar sew ġejn dak kien ġi wara il-Madonna taċ-ċoqqa kien hawn ħafna F'mod soċjali kien hemm kontroversji, kien hemm kien hemm ħafna di. Għalikom, x'kien ifisser dan? Ħa ngħidlek, aħna naturalment il-familja kollha għax aħna magħqudin sew, iddispjaċiena ħafna, immens. Però iddispjaċiena li telqu Jane u Albert mhux minħabba t-teatru imma fuq pjan emozzjonali u personali, jiġifieri dik u t-tfal, jiġifieri n-neputijiet tagħna li Issa wkoll għadhom hemm u nimmissjahom ħafna, però mhux in terms of theatre. Aħna meta niltaqgħu kieku taf x'burdell nagħmlu. Għax dejjem, dejjem nitkel għandna xi ħaġa interessanti fuq x'nitkellmu, speċjalment jekk inkunu qed nagħmlu xi produzzjoni differenti jew inkella qed jiddereġi Joe jew jew Albert. Imma tant aħna teatrali l-familja kollha li ma jistax ikun nibqgħu aħna noqogħdu kwieti wiċċ għas-saqf. Allura, dik tfisser ħafna għalina. Meta niltaqgħu bħala familja, qatt ma jkun hemm mument li tgħid iddejjaqt. Għax dejjem hemm xi ħaġa fuq x'titkellem, tiddiskuti, taqbel u anke ma taqbilx, naturalment. Hemm min jistaqsina ma dan it-talent ejja nsejħulu hekk. Minn fejn? Naħseb kollha nafu l-tweġiba lek, id-daddy. Għax id-daddy għalkemm qatt ma tela' fuq palk huwa naħseb kien ikun attur prim. Ħaġa żgħira li xtaqt ngħid Ray, m'għandix taqsam ma' di, però nixtieq ngħid li jien illum il-ġurnata kif taf m'għadniex nirrexta u ma nixtieqx laqqas. Però għamilt ħafna snin ngħallem fi skola. U l-iktar sodisfazzjon forsi li għandi in connection ma' drama u li l-istudenti kollha li għallimt over many many years dejjem interessajthom kemm flaħt fi drama. Jekk qed nagħmel Shakespeare dejjem konna nirrextaw parti minna. U għandi sodisfazzjon ngħid eh, li ħafna minnhom illum il-ġurnata baqgħu Iħobbu t-teatru u anke huma stess saru, uħud minnhom, atturi tajbin. Ma ninsa qatt, Tereża, meta inti dak iż-żmien, ukoll meta iż-żmien li kont tgħallimni u niftakar kienu ġew tutors u examiners minn Londra u jiena kont qed nagħmel biċċa, mhux jiġifieri script kien, biċċa letteratura u poeżija li jiġifieri konna qed nagħmlu ma' Tereża u dan, u dana daħlu fil-klassi qed jarawna U meta spiċċajt, dak kien l-akbar kumpliment għalija u minn hemmhekk ġifieri kont għadni ma ħadd ma jafni u da. U qaluli you should be on stage, you should be on the stage. U dak hu kif l-arti tista' żżomm familja flimkien, tista' tiżviluppa anke l-karattri anke fl-edukazzjoni. Proset tassew, grazzi Teresa, grazzi Jane u grazzi Ninette. L-ewwel nett, dak li tisma' jinfluwenzak. Dak iż-żmien meta konna żgħar bir-Rediffusion nisimgħu l-mużga, it-Television, Sanremo, mużika Taljana, mużika Ingliża, li niftakar żgur li għalija l-Beatles kienu kollox, jiġifieri meta kont kont tifel kull ħaġa li nisma' ikantawha l-Beatles, ikanta min ikanta għax tant kien hawn fissazzjoni fuqhom naħseb li bħala tifel fiż-żmien fis-sixties kull mużika u kull kull grupp li kien ikun hawn mużikali kienu l-Beatles anke jekk immur tieġ u jkun hemm gruppi doq kienu jkunu l-Beatles pereżempju. Ir-raġuni li twilidna il-Belt u l-Belt eh, huwa post li fih hemm kienet il-benniena tad-divertiment, eh, teatru, kwalunkwe ħaġa li hija kulturali. Imma ħaġa oħra, aħna twilidna fis-snin 60 u li titwiled fis-snin 60 itfisser li intrelatat ma' għena dwak vibrazzjoni ta' mużika, arti, kultura. Apparti minn hekk, niftakar ukoll eh, f'missieri illi kellu tape recorder illi kienet eh, eh, fuqa tkun tista' dak iż-żmien l-ewwel żmien li tista' tirrikordja xi festival ta' Sanremo xi kanzunetta li dak iż-żmien mbagħad żviluppat Jiena niftakar li fis-snin 70 ukoll kien beda Radju Malta ma' żmien ta' Rediffusion, daw kollha spirawna biex Matul iż-żmien, naħseb anki l-fatt li jiena marbut max-xandir u DJ, żgur li dawn kienu punti importanti fid-direzzjoni li ħadt. Ma nistax nirrispondi jekk ħajjarniex 'il xulxin jew ħajjarni x'hu. Jiena l-kbir kont. Jiena dejjem kont inklinat li ndoqq. L-ewwel ma kont indoqq id-drums, imma ħija żgur dejjem kien bit-tape recorder, ħa jgħidilkom hu. Ngħidilkom hu. Jiena niftakar li hija fid-dar tagħna l-antika viċin ħafna fejn ninsabu issa, fis-salott dejjem kien ikun hemm il-drum kid li kien ta' hija. Niftakru jmur għal-lezzjonijiet għand il-Mikpil Bibi, wieħed mill-mużġisti anki Beltin fost ħafna mużġisti li kważi kollha huma marbuta mal-Belt storikament. Imma l-era ta' dak kollu li kien tal-mużika kien anki jgħaqqadna f'post li konna mmorru li kien Ġoventur Kattolka l-Azzjoni Kattolka fejn kienet il-benniena fejn jidħol drama, il-mużika baqgħet f'idejna u anki bħala Beltin aħna, il-Beltin huma magħrufin bħala x-xalaturi ta' Malta. U jekk tara l-istorja tal-mużika anki Xandir Kważi kollha telqet mill-Belt Valletta, li aħna parti minnha. Dal-post huwa marbut mat-tfulija tagħna, hawnhekk qegħdin proprju taħt Sant'Iermu, l-iktar ngħidulu, il-belt hija fuq bħala l-fossa fejn konna niġu ngħumu, is-sajf kważi konna dejjem inqattgħuh hawnhekk. U kienu jsiru ħafna attivitajiet hawnhekk f'dawn il-bars, illum reġgħu qed jiftħu, imma anki niftakar darba niftakar bands u kienu jilagħbu t-tombla u l-irġiel jilagħbu l-karti tal-logħob bil-kafè ħdejhom jew bit-tè ħdejhom u kien post sabiħ ħafna. Dawn li qed naraw hawnhekk inbnew wara t-tfulija tagħna, jiġifieri qabel hawnhekk kien kollu blat, jiġifieri biż-żmien kienet tgħaddi t-triq, li llum twassal sal-breakwater li ma kinitx teżisti. Allura jew nixtħu l-qasba u nistadu, ngħumu, kien hawn tliet banjijiet, waħed kienu jgħidulu l-banju li kon, banjijiet kienu speċi ta' pools mibnijin mħaffrin fil-blat, naħseb li kienu fi żmien il-militar jiena nimmaġina. Wieħed kien popolari ħafna l-iktar viċin ta' hawnhekk. U mbagħad kien hawn tnejn interessanti, wieħed kien jgħidulu tal-patrijiet u l-oħra kien jgħidulu tas-sorijiet. Ma nafux, ma nafx għaliex forsi kienu jinżlu l-patrijiet u kienu jkunu 'l bogħod mill-pubbliku jew is-sorijiet 'il bogħod mill-pubbliku, imma hekk konna ngħidulu. Li huwa tajjeb li l-belt hija mdawra bil-baħar. Allura aħna fejn induru, in-naħa ta' dawn in-naħat li anki magħrufa hawnhekk bħala l-Ġuż Heliport, fi żminijiet tal-gwerra, biss hawnhekk kien isu l-villeġġatura jew il-post jew tas-sajjieda tal-belt. Hawnhekk huwa post fejn ħafna min-nies jien għadni niftakar nies jiġu hawnhekk bil-biljetti ta' lotterija terbaħ xi ħuta friska għadhom dak il-ħin. Imma fl-ambjent ta' hawnhekk hawn anki niftakar lokalitajiet oħra, ħafna dawk li ngħidulhom il-boat houses, imma anki aktar 'il fuq niftakar kien hemm speċi ta' post ieħor ta' divertiment li kien parti mill-vellaċjatura tal-belt fi żmien fejn naħseb anki dak li llum huwa l-pitch tal-belt aktar ftit 'il bogħod minn hawnhekk Ma kienx għadu kif inhu magħruf il-mat lejn Marsa mxew. Fuq min kien l-aktar imqareb naħseb diffiċli tirrispondi għaliex Tfal Beltin kollha konna magħrufin bħala l-Imqarbin meta konna mmorru l-iskola. Jien għamilt żmien mmur l-iskola pereżempju l-Ħamrun. In-naħa fejn kien hemm dawk tal-Belt kienu ibża' minnhom għax dawk mill-Belt. Jiġifieri issa ma nafx min kien l-iktar wieħed imqareb. Imma dik kienet waħda ma nafx Alfie x'jista' jgħid fuq it-tfal imqarbin tal-Belt. Jien meta saqsejt mistoqsija jekk il-kbir jew iż-żgħir, normalment jgħidulek li ż-żgħir ikun l-aktar imqareb. Imma ovvjament aħna kif qal hi eżatt illi il-Beltin minn dejjem kienu daqsxejn aktar imqarbin minn ħaddieħor u baqgħu jispikkaw. Forsi għax huma aktar ferventi fis-sens illi ħafna nies jgħidulek ma' Belti taf fejn qiegħed, fis-sens aħna dak illi nħossu irridu nesprimiwh barra mill-karattru tagħna u dejjem hekk konna U naħseb għalhekk anke jekk niġu mużikalment, anything that show, jekk huwa karnival, jekk huwa festi, jekk huwa sports, il-beltin ishom jispikkaw, issa mhux għax għadhom sallum il-ġurnata jispikkaw, issa forsi għax aħna imrobbijin il-belt, anki jekk tmu jiena llum il-ġurnata ngħix għawdex.

Missieri kien skultur u kien ħabib ta' Antonio Xortino. Eh, il-papa tiegħi ftit qabel ma miet eh, fl-2004 kien għadda dan l-album eh, lili u għalli eh, dana huwa prezzjuż U qed nagħtih lilek biex forsi 'l quddiem tista' tagħmel xi ħaġa użu tajjeb minnhom. Xi sentejn ilu kont qed nitkellem mal-ħabib tiegħi Tony Cortis minn Ħaż-Żebbuġ li ħeġġiġni, inkuraġġieni u poġġieli anki materjal għad-dispożizzjoni tiegħi biex nibda nagħmel riċerka approfondita fuq dawn ir-ritratti. Mir-riċerka li għamilt jidher illi hemm numru ta' ritratti li huma ta' xogħlijiet li laqqas konna nafu biss bihom. Hemm il-monument għal Maximo Gomez. Maximo Gomez kien il-kmandant fil-Gwerra tal-Indipendenza ta' Kuba. Għandna tliet ritratti, hemm wieħed anke fuq minn wara. Għandna monument ta' George Washington, aktarx huwa ta' George Washington, eh, iġvir dawn huma statwi ekwestri. Kont laki wkoll għaliex dawn ir-ritratti fuq wara, apparti li huma firmati, hemm ukoll eh, xi kultant mhux dejjem, xi informazzjoni Fuq fuqhom hemm it-tratt ta' Corazziere, Corazziere Italjano naturalment, li huwa sabiħ immens. Għandna wkoll tfajla, però li m'għandix isem u li fuq wara tal-itrat jgħid illi qiegħda Tokyo. Interessanti di. Għandna wkoll it-tratti ta' buzzetti ta' monumenti li nafu bihom imma li ma ma kenniex it-tratti tagħhom jew inkella kellna ftit ħafna, dan huma Alexander ta' Alexander the Second, l-ewwel mudelli ta' Shevchenko ta' Taras Shevchenko, Taras Shevchenko kien il-poeta nazzjonali tal-Ukraina. Helen Bohajar fil-47 fil fil-katalgu tagħha issemmi li kien daħal għal tlieta, għal tliet competitions, f'dan l-album aħna nsibu tnejn Minn daw l-ewwel buzzetti u daw qatt ma dehru li nafu eh, b'dak li rebaħ għaliex ġie ppubblikat mhux għax sar għaliex sfortunatament faqqet l-ewwel gwerra u l-monument ma sarx. Francesco u Antonio, ovvjament, kulħadd jaf li huma aħwa. Francesco Saverio kien il-kbir mill-aħwa u nistgħu ngħidu b'ċertu konfidenza li kien il-persuna li jispira lil lil Antonio Ciortino. Interessanti ħafna kif da Francesco Saverio li mar Ruma qabel Antonio irnexxielu kif ngħidu aħna iwitti t-triq lil Antonio u fl-istess ħin Għolla l-aspirazzjonijiet ta' Antonio, Francesco Saverio daħal fil-bidu jistudja fil-Museo Industriale li kien istitut fejn jistudjaw il-dekorazzjoni fl-arti aktar milli l-iskultura u l-immudellar. iżda mbagħad is-suċċess tiegħu u l-kuntatt ma' skejjel oħrajn, inkluż l-Accademia di Belle Arte u l-British Academy, ġa Ruma, ħajruh ikun iktar ambizzjuż u jidħol fid-dinja u fl-istudju tal-immudellar. U fil-fatt, Antonio Sciortino daħal bl-ambizzjoni ikbar li jkun ukoll hu artist imma artist arkitett. ta' skultura monumentali illi bħala aspirazzjoni kienet ikbar minn dik illi daħal għaliha ħuh Francesco Saverio. Tant kienet magħrufa l-kapaċità tiegħu illi meta Mussolini jew aħjar Ezio Garibaldi, in-neputi it-tifel tat-tifel tal-famuż Ġużeppe, ried jagħmel monument lil Anita, lil Anita Garibaldi, lil nanntu, u kien mar għand Mussolini għax kien faxxist mill-kbar dan Ezio Garibaldi għaliex kien jemmen illi l-faxxiżmu huwa kontinwazzjoni tal-Garibaldiniżmu sewwa. Mussolini qallu, qallu m'hemmx għalfejn nagħmlu competitions, qallu mur sib Ssib skultur jagħmel mudell u mbagħad nitilqu minn hemm u naraw fuq dana. U minn dawk il-mijiet jekk mhux eluf ta' skulturi fl-Italja, Ezio Garibaldi fejn imur, imur għand Antonio Sciortino. F'dal-album għandna għandi żewġ ritratti ta' dan il-monument. Naturalment dan huwa magħruf m'hemmx xejn as such ġdid. Lil Mussolini m'għoġbux dan il-mudell. M'għoġbux mhux bħala lat mil-lat artistiku. Probabbilment m'għoġbux mil-lat ideoloġiku fis-sens illi Anita Garibaldi xortino rrappreżenta fir-role tagħha matern qed iżżomm il-baby tagħha fuq żiemel u qed tiġri. Mentri ta' Mario Rutelli barra li qed iżżomm il-baby u din l-idea ħadha ċertament mill-mudell ta' Antonio Sciortino, fix-xellug mela żżomm it-tarbija, mentri fil-lemin, fl-id lemin, għandha pistola fl-arja, jiġifieri qed jgħaqqad ir-role matern mar-role patrijottiku. Francesco Saverio ddeċieda li jipprova xortih Malta. u għammel perjodu ta' żmien fl-istess żmien li kien qed jaħdem fil-Bażilika tan-Nadur, iżda wara ċertu ammont ta' snin, f'dak iż-żmien Malta immedjatament wara l-Ewwel Gwerra Dinjija, il-kummissjonijiet u r-riżorsi allokati għax-xogħlijiet tal-arti ma kinux biżżejjed għalih biex ikompli jiżviluppa u allura ddeċieda illi jmur il-Kanada u ingħaqad ma' dik il-mewġa ta' immigranti Ewropej, Taljani fost oħrajn, ħbieb tiegħu li studjaw miegħu l-arti fl-Akkademja ta' Brera u Ruma u ingħaqad ma' dik il-mewġa ta' artisti illi daħlu bħala immigranti ġodda fil-Kanada. Fl-aħħar ftit snin l-aħwa qishom reġgħu ltaqgħu Malta. Francesco Saverio kien ġie lura Malta mill-Kanada u kien reġa' ssetilja, fil-fatt aktar milli ġie lura kien inqabad fit-Tieni Gwerra Dinjija Malta u ftit wara li żżewweġ u baqgħu jgħixu Malta. Kienu jgħixu Birkirkara, kien reġa' beda jaħdem Malta u jagħmel xi kummissjonijiet ukoll, iżda Antonio kien għadu Ruma. Antonio kellu jiġi minn Ruma fin-1937, 36, 37 minħabba s-sitwazzjoni bejn l-Ingilterra u l-Italja. Biss ftit wara li ġie Malta, Antonio marad u Francesco Saverio ħa ħsieb ċerti affarijiet, forshom fosthom il-kollezzjonijiet ta' kollezzjoni ta' pittura li kellu. Ukoll wara li miet ħa ħsieb li jsebbaħ il-qabar tal-familja, għamel waħda mix-xogħlijiet l-oħra li hawn hawnhekk Ħaż-Żebbuġ, il-bronż tal-monument tal-familja Xortino. Għalkemm niżżel ismu, xtaq jindifen Malta, għadu miktub hemmhekk sal-lum isem Francesco fuq il-qabar iżda Francesco mhuwiex midfun Malta, huwa midfun Ġa raħal żgħir Oka, imsejjaħ Oka, il-Quebec, għaliex imbagħad tbiddel il-ħsieb u ma setax ikompli jaħdem Malta, naqsitlu l-vista u kien għad kellu l-familja hemmhekk u baqa' hemmhekk. Ir-relazzjoni bejn Antonio u Francesco Saverio naħseb illi wieħed għad irid jiġi indagat dan ir-rapport. bejn Antonio u Francesco huwa fatt li dana kienu jgħixu eh, il-bot minn xulxin għaliex eh, Antonio kien joqgħod Ruma. Francesco Saverio għamel żmien twil il-Kanada, mbagħad ġi Malta għamel żmien twil ukoll għax inqabad bil-gwerra u eh, irrid ngħid ukoll li missieri kienu ukoll ħabib ta' Francesco Saverio, u jista' jagħti l-każ ukoll li xtara xi affarijiet mingħandu missieri qabel ma dar reġa' telaq lejn il-Kanada wara l-gwerra. L-għaliex jien niftakar missieri dejjem meta jitkellem fuq Antonio u fuq Francesco Saverio isu qed jitkellem fuq jien naf x'għad jiġi minnu. Jien meta kont żgħir niftakar isu isom tal-familja daw. Naturalment imbagħad tikber u tibda tinduna li daw kienu eh, ħbib tiegħu, ħbib eh, li kien jammirhom ħafna. Jiena missieri dik eh, l-iktar ħaġa li niftakar. Għalih Antonio Xortino kien l-iktar skultur rappreżentattiv tal-arti f'Malta fis-seklu 20.